Dag başy dumansyz bolmaz. Käte bir zat hakynda juda köp oýlansak, gije düýşümize girýän pursatlary az bolmaýar. Gije düýşümde gündiz huşumda hem diýilýär. Tikin maşynyny oýlap tapan Elias How bu enjamyň iňňesi üçin köp ejir çekýär. Bu barada gije-gündiz pikirlenýär. Bir gün düýşünde bir ýurduň patyşasy üçin tikin maşynyny ýasaýandygyny we ýigrimi dört sagatyň dowamynda muny tamamlamasa, jezalandyryljakdygyny görýär. Her näçe jan etse-de, düýşünde bu meseläni çözüp bilmeýär. Jezalandyrmak üçin äkidilip barýarka, ýanyndaky nökeriň naýzasynyň ujunda deşigiň bardygyny görýär. Jezalandyrylmakdan gorkup oýanan Elias Hou derrew gözi ujunda bolan iňňäni ýasaýar we tikin maşynyny oýlap tapýar. Hyýal dünýäsi çygry bolmaýan ölçegsiz dünýädir. Eýsem, ynsanyň kämillige ýetmeginde, durmuşda üstünlik gazanmagynda hyýal güýjüniň näme ähmiýeti barka? Ähli zat hyýaldan başlanýar. Hyýal güýji ýokarda hem belläp geçişimiz ýaly öz arzuw-hyýallarymyzy aňymyzda janlandyrmak ukybydyr. Diňe bir arzuw-hyýallarymyzyň däl, eýsem öz öňümizde goýan maksatlarymyzyň amala aşýandygyny aňymyzda janlandyryp bilmek hem hyýal güýjüne baglydyr. Başlajak bolan işimiziň tamamlanan durkuny göz öňüne getirip bilmeklik-de hyýal güýjüniň önümidir. Çünki ähli ajaýyp işler, gözellikler ilki bilen aňymyzda döreýär, hyýalymyzda janlanýar. Suratkeş ilki çekjek suratynyň bir kemsiz bolanyny hyýalynda janlandyryp, soňra eline palitrasyny alýar. Zergär ýasajak şaý sepiniň gözel gyza nähili görk berjekdigini hyýalynda janlandyrandan soňra göwejini gyzdyrýar. Halyçy dokajak halysynyň ilki öýüň törüni nähili bezejekdigini göz öňünde janlandyryp, soňra eline dokma darag alyp başlaýar. Türgen ilki özüniň ýeňşini, janköýerleriniň el çalpyşmalaryny hyýalynda janlandyryp, soňra ýaryşa çykýar. Ýazyjy Eserini ilki hyýalynda ýazyp, soňra kagyza geçirýär. Suratkeşiň suratynyň, zergäriň şaý-sepiniň, halyçynyň halysynyň, türgeniň ýeňşiniň, ýazyjynyň eseriniň kämil bolmagy bolsa, olaryň hyýal güýjüniň kämilligine baglydyr. Dag başy dumansyz bolmaz, är başy hyýalsyz diýilişi ýaly, Hyýal güýji biziň öňde goýan maksatlarymyza ilki aňymyzda ýetmegimize we şol işiň amala aşjakdygyna ynanmagymyza ýardam edýär. Ynam bolsa durmuşda üstünligiň gözbaşy hasaplanýar. Hyýal güýji hyýalbentlikmi? Hyýal güýji hyýalbentlikden ýa-da ham hyýallykdan düýbünden tapawutlydyr. Hyýalbentlik ýa-da ham hyýallyk hiç bir işiň başyna barmazdan, Yhlas etmezden, zähmet çekmezden alma biş, agzyňa düş diýlen pelsepä eýerip, bolsada ekip oturmakdyr. Emma hyýal güýji bulardan tapawutlylykda biziň öňde goýan maksatlarymyzyň amala aşjakdygyna ynanmak we şol işi ilki aňymyzda tamamlamak başarnygydyr. Biz öz öňde goýan maksadymyza ýetmek üçin geçmeli basgançaklarymyzy aňymyzda, hyýalymyzda näçe aýdyň janlandyryp bilýän bolsak, onda bu şol işiň has anyk amala aşjakdygyndan habar berýär. Başgaça aýdanymyzda, hyýal güýji öňde goýlan maksatlara ýetmegiň wideoşekilli meýilnamasyny taýýarlamakdyr. Wideoşekilli meýilnama diýlende, heniz gurluşyny başlanylmadyk binanyň gurlup tamamlananyndan soňra nähili boljakdygyny beýan edýän wideony göz öňüne getirip bilersiňiz. Guruljak binanyň aýratynlyklaryny dilden düşündirmegiň deregine, elbetde, onuň wideosyny görkezmek ähli kişiniň şol binany göz öňünde janlandyrmagyna ýardam eder. Çünki beýnimiz gözümiz bilen gören zadymyzy gowy ýatda saklaýar. Hyýalymyzda janlandyrýan pursadymyzda-da beýnimiz etjek işlerimiziň wideosyny görýär. Bu bolsa maksadymyza ýetmekde bize üstünligiň kartasy bolup hyzmat edýär. Hyýalyňda janlandyrmak. Meşhur fizik Albert Eýnşteýn Özüňi nähili göz öňüne getirýän bolsaň, şeýle hem bolarsyň diýýär. Eýsem, bu nädip bolýar? Täze maglumatlary öwrenmäge girişenimizde, beýnimizdäki neýronlaryň arasynda özara baglanyşyklar emele gelip başlaýar. Bu baglanyşyklaryň sany belli bir möçbere ýetenden soňra, şol öwrenen maglumatymyzy ýa-da endigimizi kynçylyksyz peýdalanyp bilýäris. Bu ugurda iş alyp barýan alymlar hiç hili hereket etmezden, hyýalymyzda özümizi hereket edýän ýaly janlandyrsak, beýnimiziň şol hereket bilen baglanyşykly böleginiň oýarylýandygyny we neýronlaryň arasynda baglanyşyklaryň emele gelýändigini aýdýarlar. Şeýlelikde, öwrenmekde hyýalyňda janlandyrmak usuly kämilleşdirilýär. we köp ugurlara ornaşdyrylýar. Aýratyn hem, sport bilen meşgullanýan türgenlere özleriniň etjek her bir hereketini ilki hyýalynda janlandyrmak öwredilýär. Çünki amala aşyryljak hereket ilki beýnä doly ornaşdyrylandan soňra, bedenimiz ony ýeňillik bilen amala aşyrýar. Bu barada suw sportunyň belentlikden bökmek ugry boýunça Olimpiýa çempiony Silwiýa Berner şeýle diýýär, Her gün ýatmazdan öň suwa böküşimi hyýalymda janlandyrýardym. Eger hyýalymda göwnümdäki ýaly böküp bilmesem, hyýalymy edil wideo lentesy ýaly yzyna sarap, trampline gaýtadan çykýardym. Käte tälimçimden rugsat alyp, etjek bolýan hereketimi ilki doly göz öňüne getirip, Hyýalymda janlandyrýardym. Günde bäş-on gezek özümi edil olimpiadada ýaly duýup, trampline çykyşymy, suwa öküşimi aňymda gaýtalaýardym. Soňabaka kemçiliksiz böküşi, janköýerleriň el çarpyşmalaryny, Kanadanyň gimniniň ýaňlanyp durşuny, boýnuma altyn medalyň dakylyşyny hyýalymda janlandyryp bilýärdim. Bu bolsa maňa olimpiadanyň çempiony bolmagyma ähli zatdan köp ýardam etdi. Hakykatdan-da, beýnimiziň elektromagnit täsir ediş meýdany örän giňdir. Aňymyzdan geçiren her bir oňyn pikirimiz özi bilen birnäçe oňyn pikirleri alyp gelýär. Özümizi her bir işe başlanymyzda başarjaň, ukyply adam hökmünde göz öňüne getirsek, şol işi başarmak üçin bize ruhy taýdan güýç-kuwwat berýär. Eger-de, Men muny başarmaryn! Men hemişe şowsuzlyga uçraýaryn diýen ýaly pikirler bilen işe başlasak, onda, elbetde, hyýalymyzda özümizi hiç zada ukypsyz adam hökmünde göz öňüne getireris. Hyýal güýjüni artdyrmagyň ýollary. Hyýal güýjüni artdyrmak bize düýbünden nätanyş ukyp ýa-da başarnyk däldir. Çagalykda her bir kişiniň bir-birinden üýtgeşik, bir-birinden tapawutly hyýallary bolýandyr. Emma ulalanymyzdan soňra biz hyýallara az orun berip, durmuşyň akymy bilen bolýarys. Eýsem, hyýal güýjümizi kämilleşdirmek üçin biz näme etmeli? Siziň üçin manysyz ýaly görünse-de, Käte adaty bolmadyk ýagdaýlary hyýalyňyzda janlandyryň. Käte çagalar bilen wagt geçirmek we olaryň gürrüňlerini diňlemek hem hyýal güýjümizi artdyryp bilýär. Çagalaryň hyýallary we isleg-arzuwlary has giň çygra eýedir. Polaroid kysymly suraty düşüren badyňa aşagyndan suratyňy çykaryp berýän fotoenjamyň oýlanyp tapylmagy bir gyzjagazyň beren sowaly bilen başlanýar. Edward Lend Öz maşgalasy bilen syýahat edip ýörkä, maşgalasyny surata düşürýär. Şol wagt onuň gyzjagazy, Näme üçin suratymyzy görmek üçin köp wagt garaşmaly? Surata alan badyňa görüp bolanokmy? diýip, kakasyndan soraýar. Gyzjagazyň sowaly polaroid fotoenjamynyň döremegine getirýär. Her gün görýän zatlarymyza seredip, adaty bolmadyk ahwal duýmaga, olaryň başgaça geometrik şekilde bolup biljekdigini pikirlenmäge çalyşmak ýa-da çözümegi iň kyn meselelere çözgüt tapmaga synanyşmak biziň hyýal güýjümizi ösdürmegimize, has uly hyýallar bilen has uly üstünliklere ýetip biljekdigimizi aňladýar. Çünki ähli zat hyýalymyzda başlanýar.